Jaratılıs kitabı on ekinshi bap, Jaratqan Iye Ibramǵa, Óz elińdi, aǵayın-tuwǵanlarıńdı hám ákeńniń úyin qaldırıp, Men saǵan kórsetetuǵın elge bar, Men sennen ullı xalıq dóretemen, seni jarılqayman hám atıńdı mártebeli qılaman, sen basqalarǵa jarılqaw bolasań, seni jarılqaǵanlardı Men jarılqayman. Seni lánetlegenlerdi Men náletleymen. Jer júzindegi barlıq xalıqlar sen arqalı jarılqanadı, dedi. Ibram Jaratqan Iyeniń buyrıǵı boyınsha jolǵa shıqtı, Lut ta onıń menen birge ketti. Ibram Xannannan shıqqan waqıtta jetpis bes jasta edi. Ol ózi menen birge hayalı Saraydı, inisi Luttı, Xaranda jıynaǵan mal-múlkin hám xızmetshilerin aldı da Qanan jerine qaray jolǵa shıqtı. Olar Qanan jerine jetip barǵanda, Ibram el boylap júrip Shexemdegi Moreniń terebinf tereginiń janına bardı. Sol waqıtları usı elde Qanın xalqı jasaytuǵın edi. Sonda Jaratqan Iye Ibramǵa kórinip, Men bul jerdi seniń urpaǵıńa beremen, dedi. Ibram ózine kóringen Jaratqan Iyege arnap, sol jerde qurbanlıq orın qurdı. Keyin ol Beytel qalasınıń shıǵıs jaǵındaǵı tawlı jerge qaray júrip, batıs jaqtaǵı Beytel qalası menen shıǵıs jaqtaǵı Ay qalasınıń ortasına shatırın tikti. Sol jerde Ibram Jaratqan Iyege arnap qurbanlıq ornın qurıp, Onıń atın aytıp shaqırdı. Sońınan ol qubla tárepke, Negebke qaray jolın dawam etti. Sol waqta elde kúshli ashlıq bolǵanlıqtan, Ibram waqtınsha jasap turıw ushın Mısırǵa ketti. Olar Mısırǵa jaqınlaǵanda, Ibram hayalı Sarayǵa bılay dedi, Men seniń sulıw hayal ekenińdi bilemen. Mısırlılar seni kórgende, Bul onıń hayalı dep, meni óltirip, al seni tiri qaldıradı. Olarǵa, Onıń qarındasıman, dep ayt. Sonda sen sebepli olar maǵan jaqsı qatnasta boladı hám men aman qalaman. Ibram Mısırǵa kelgende, mısırlılar onıń hayalınıń júdá gózal ekenin kórdi. Faraonnıń xızmetkerleri hayaldı kórip, Faraonǵa onıń sulıwlıǵın maqtap aytıp berdi. Hayal faraonnıń sarayına alındı. Faraon saray sebepli Ibramǵa jaqsı qatnasta boldı. Ibram iri hám mayda mallarǵa, erkek hám urǵashı esheklerge, qul hám shorılarǵa, túyelerge iye boldı. Biraq Jaratqan Iye Ibramnıń hayalı saray sebepli Faraondı hám onıń úy-ishın awır apatlarǵa dushar etti. Sonda faraon Ibramdı shaqırtıp, oǵan bılay dedi, Sen nege maǵan bulay islediń? Ne sebepten maǵan onıń hayalıń ekenin aytpadıń? Ne ushın onı qarındasım dediń? Men onı hayallıqqa alayın dep qaldım-ǵo. Hayalıńdı al da, ket! Solay etip, faraon óz adamlarına Ibramdı hayalı hám barlıq jıyǵan-tergenleri menen shıǵarıp salıwdı buyırdı. Jaratılıs kitabı on úshinshi bap Ibram hayalın hám óziniń barlıq mal-múlkin aldı da, Mısırdan shıǵıp, Negepke ketti. Lut ta olar menen birge ketti. Ibram mallarǵa, gúmis hám altınlarǵa, Oǵada bay edi. Ol Negepten Beytelge shekim kóship qonıp júrdi hám Beytel menen Ay qalasınıń ortasındaǵı burın ózi shatır qurǵan orınǵa keldi. Sol jerde burın ózi qurǵan qurbanlıq orınǵa barıp, Jaratqan Iyeniń atın aytıp shaqırdı. Ibram menen birge kóshken Luttıń da iri hám mayda malları shatırları bar edi. Olardıń mal-múlki sonshelli kóp bolǵanlıqtan, jer jetispey, birge jasaw múmkin bolmay qaldı. Sonlıqtan Ibram menen Luttıń shopanları arasında jánjel payda boldı. Sol waqıtları Qanan hám Periz xalıqları da usı elde jasaytuǵın edi. Sonda Ibram Lutqa. Bizlerdiń aramızda da, shopanlarımızdıń arasında da jánjel bolmasın, aqırı bizler tuwısqanbız-ǵo. Barlıq jer seniń kóz aldıńda. Kel, bólineyik. Eger sen solǵa ketseń, men ońǵa ketemen, eger sen ońǵa ketseń, men solǵa ketemen, dedi. Lut átirapına qarap, pútkil Iordan tegisliginiń Saoraǵa shekimgi mol suwlı jerlerin kórdi. Jaratqan Iye Sodom hám Gomoranı joq etpesten aldın bul jerler Jaratqan Iyeniń baǵınday Mısır jerinde edi. Lut pútkil Iordan teksligin tańlap, shıǵısqa qaray ketti. Solay etip, olar bir-birinen bólindi. Ibram Qanan jerinde qaldı, al Lut teksliktegi qalalardıń arasına jaylasıp, Sodomǵa jaqın jerge shatır qurdı. Sodom xalqı jawız bolıp, Jaratqan Iyege qarsı kóp gúnalar isleytuǵın edi. Lut Ibramnan bólingennen soń, Jaratqan Iye Ibramǵa bılay dedi, Óziń turǵan jerden arqaǵa hám qublaǵa, shıǵısqa hám batısqa qara. Óziń kórip turǵan jerdiń hámmesin saǵan hám seniń urpaqlarıńa máńgige beremen. Urpaqlarıńdı jerdiń qumı sıyaqlı kóbeytemen. Kim de kim jerdegi qumlardı sanay alsa, seniń urpaqlarıńdı da sanay aladı. Qánekey, bar da, meniń saǵan beretuǵın jerlerimdi bastan ayaǵına shekem aylanıp shıq. Ibram Xebronǵa jaqın jerdegi Mamreniń terebinf terekligi janına shatırların kóshirip aparıp ornalastı. Sol jerde ol Jaratqan Iyege arnap qurbanlıq orın qurdı. Jaratılıs kitabı on tórtinshi bap Sol waqıtları Shınar patshası Amrafel, Elasar patshası Ariox, Elam patshası Kedrlaomer hám Goyim patshası Tidal birigip, Soddom patshası Beraǵa, Gamora patshası Birshaǵa, Adma patshası Shinapqa, Seboim patshası Shemeberge hám Bela patshasına, yaǵnıy Soar patshasına qarsı urıs ashtı. Al sońǵı atalǵan bes patsha birigip Siddim oypatlıǵında, yaǵnıy házirgi Óli teńiz jayǵasqan orında awqam dúzdi. Bul patshalar on eki jıl Kedorlaomerdiń qol astında bolıp, on úshinshi jılı oǵan qarsı bas kóterdi. On tórtinshi jılı Kedorlaomer hám onıń menen awqamlas bolǵan patshalar kelip, Ashterot, qarnayımızdaǵı Refa, Xamdaǵı Zuz, Shawe Kiriatayimdaǵı Em xalıqların, jáne de Tawlı Seyir jerindegi Xor xalqın shól shetindegi El-Paranǵa deyin qıyratıp, jeńiliske ushırattı. Olar sol jerden izge qaytıp, En-Mishpatqa, xázirgi Qadeshke keldi hám amaleklerdiń barlıq jerlerin basıp aldı. Xaseson Tamarda jasawshı amorlardı qıyrattı. Bes patsha, Sodom, Gomora, Adma, Seboim hám Bela, yaǵnıy Soar patshaları Siddim oypatlıǵına shıǵıp, tórt patshaǵa, yaǵnıy Elam patshası Kedorlaomerge, Goyim patshası Tidalǵa, Shınar patshası Amrafelge hám Elassar patshası Arioxqa qarsı atlandı. Sidim oypatlıǵında qaramay kánleri kóp edi. Sodom hám Gomora patshaları qashıp baratırǵanda, olardıń adamlarınıń geybiriwleri sol kánlerge túsip ketti, al qalǵanları tawǵa qashtı. Jeńgen tórt patsha Sodom hám Gomoranıń pútkil baylıǵın hám azıq-awqatların alıp ketti. Olar jáne sol waqıtta Sodomda jasap atırǵan Ibramnıń inisi Luttı hám onıń mal-múlkin de alıp ketti. Ol jerden qashıp qutılǵan bir adam kelip, evrey Ibramǵa bolǵan waqıyanı xabarladı. Sol waqıtta Ibram Eshkol menen Anerdiń tuwısqanı bolǵan, amor xalqınan bolǵan Mamreniń terebinov terekligi qasında jasap atır edi. Bulardıń xámmesi Ibramnıń awqamlasları edi. Ibram inisiniń tutqınǵa túskenin esitip. Úyinde tuwılıp ósken, urısqa jaramlı úsh júz on segiz adamdı qurallandırdı da, tórt patshanıń izinen Dan qalasına shekem quwıp bardı. Ibram adamların toparlarǵa bólip, túnde dushpanǵa qarsı hújim jasadı. hám olardı qıyratıp, Damasktın arqa tárepindegi Xobaǵa shekim quwıp bardı. Ol oljaǵa alınǵan pútkil mal-múlkti, inisi Luttı, onıń mal-múlkin, hayallardı hám tutqın bolǵanlardı qaytarıp alıp keldi. Ibram Kedrloamer hám onıń awqamlasları ústinen jeńiske erisip qaytıp kiyatırǵanda, Sodom patshası onı kútip alıw ushın Shauwe oypatlıǵına, yaǵnıy patsha oypatlıǵına shıqtı. Quday taalanıń ruwxanıyı bolǵan Salim patshası Melkisedik nan hám sharap alıp shıqtı. Ol Ibramǵa pátiyasın berip, bılay dedi, Aspan hám jerdi jaratqan Quday Taala Ibramdı jarılqasın! Dushpanlarıńdı táslim ettirgen Quday Taalaǵa alǵıslar bolsın! Sonda Ibram Melkisedikke. ózindegi barlıq nárselerden onnan birin berdi. Al Sodom patshası Ibramǵa, Adamlarımdı maǵan qaytarıp ber, al oljalardı ózińde qaldıra ber, dedi. Biraq Ibram Sodom patshasına bılay dedi, Sen, Men Ibramdı bayıttım, dep aytıp júrmewiń ushın, Men Jaratqan Iyeniń, yaǵnıy, aspan hám jerdi jaratqan Quday Taallanıń aldında Saǵan tiyisli xesh nárseni, xátte bir sabaq ta, ayaq kiyimniń bawın da almaytuǵınımdı aytıp ant ishemen. Biraq tek adamlarımnıń iship-jegeni hám meniń menen birge urısqa barǵan Áner, Eshkol hám Mámreniń óz úlesleri buǵan kirmeydi. Olar óz úleslerin alsın. Jaratılıs kitabı on besinshi bap. Bul waqıyalardan soń Jaratqan Iye Ibramǵa bılay dep ayan berdi, Qorqpa, Ibram, Men seniń qalqanıńman, saǵan beriletuǵın sıylıq oǵada ullı boladı. Biraq Ibram bılay dedi, Quday Iye, Sen maǵan ne bereseń? Men eli biyperzentmen-ǵo. Meniń úyim damasklı Eliezerge qaladı. Sen maǵan perzent bermegeniń sebepli, úyimdegi bir xızmetshim miyrasxorım boladı. Sonda Jaratqan Iye Ibramǵa. Seniń miyrasxorıń ol emes, al ózińnen tuwılatuǵın balań boladı, dedi. Sońınan Ibramdı sırtqa shıǵarıp, bılay dedi, Aspanǵa qara, eger juldızlardı sanay alsań, olardı sanap kór. Mine, seniń urpaqlarıń da sonday kóp boladı. Ibram Jaratqan Iyege isendi. Jaratqan Iye senimi ushın onı haq dep sanadı. Sońınan Ol Ibramǵa, Bul jerdi saǵan menshik etip beriw ushın seni kaldeylerdiń Ur qalasınan shıǵarǵan Jaratqan Iyeń Men bolaman, dedi. Biraq Ibram Onnan, Quday Iye, bul jerlerdi menshik etip alatuǵınımdı qalay bilemen? dep soradı. Sonda Jaratqan Iye oǵan, Maǵan xár biriniń jası úsh jasar bolǵan qashar, eshki, qoshqar, jáne de bir qumırı xám kepterdiń palapanın alıp kel. Ibram xámmesin alıp keldi xám olardı dál ortasınan bólip, bóleklerdi bir-birine qarama-qarsı qoydı, al quslardı bólmedi. Soyılǵan mallardıń denesine jırtqısh quslar ushıp kelip, qona basladı. Biraq Ibram olardı quwıp jiberdi. Kún batar waqta Ibram tereń uyqıǵa ketti. Sonda qorqınıshlı bir qara túnek onı qorshap aldı. Jaratqan Iye Ibramǵa bılay dedi, Mınanı jaqsı bilip qoy, seniń urpaqlarıń jat elde kelgindi bolıp jasaydı. Olar tórt júz jıl qulshılıqta bolıp, eziwshilik kóredi. Biraq Men olardı qul etken xalıqtı jazalayman. Sonnan soń olar sol jerden kóp mal-múlk penen shıǵıp ketedi. Al sen ǵarrılıq dáwranın súrip, ólip jerleneseń hám tınıshlıq penen ata-babalarıńnıń janına barasań. Seniń urpaqlarıńnıń tek tórtinshi awladı ǵana bul jaqqa qaytıp keledi. Sebebi amorlardıń gúnası Eli tolıw mólshelerine jetken joq. Kún batıp qarańǵılıq shókkende ishi tútep turǵan ıdıs hám lawlaǵan jalın payda bolıp, bólingen mallardıń arasınan júrip ótti. Usı kúni Jaratqan Iye Ibram menen kelisim dúzip, bılay dedi. Men seniń urpaqlarıńa Mısır dáryasınan ullı Efrat dáryasına shekem sozılǵan jerdi, yaǵnıy Ken, Keniz, Qadmon, Xet, Periz, Refa, Amor, Qanan, Girgash hám Yebus xalıqlarınıń jerlerin beremen. Jaratılıs kitabı on altıncı bap. Ibramnıń hayalı Saray oǵan eli bala tuwıp bermegen edi. Saraydıń Ajar degen mısırlı shorısı bar edi. Saray Ibramǵa, Minekey, Jaratqan Iye meni bala tuwıwdan maxrum etti. Sen meniń shorım menen jat, múmkin, ol arqalı balalı bolarman, dedi. Ibram Saraydıń sózine qulaq astı. Solay etip. Ibramnıń Qanan jerinde jasaǵanına on jıl bolǵanda, Saray óziniń mısırlı shorısı Ajardı Ibramǵa toqallıqqa alıp berdi. Ibram Ajar menen jatqannan soń, ol hámiladar boldı. Ajar óziniń hámiladar ekenligin bilgende, xanımın mesinbey qoydı. Saray Ibramǵa, Meniń jábir shegiwime sen ayıplısań. Men ózimniń shorımdı seniń qoynıńa saldım, al ol óziniń hámiladar ekenin bilgende, meni mesinbey qoydı. Seniń menen meniń aramda Jaratqan Iyeniń Ózi qazılıq etsin, dedi. Ibram Sarayǵa, Shorıń seniń qolıńda emes pe? Oǵan ne qılaman deseń de, óziń bileseń, dedi. Solay etip, Saray Ajarǵa qattı azap bere baslaǵanlıqtan, Ajar onnan qashıp ketti. Jaratqan Iyeniń perishtesi Onı shóldegi bulaqtıń janınan, Shurǵa aparatuǵın joldıń boyınan tawıp. Saraydıń shorısı Ajar, qayaqtan kelip, qayaqqa baratırsań? dep soradı. Ol, Men xanımım saraydan qashıp baratırman, dep jawap berdi. Sonda Jaratqan Iyeniń perishtesi oǵan. Xanımıńa qaytıp bar hám oǵan boysın, dedi. Perishte dawam etip, Men seniń urpaqlarıńdı sonshelli kóbeytemen, olardı hesh kim sanay almaytuǵın boladı, dedi. Jaratqan Iyeniń perishtesi oǵan jáne. Minekey sen hámiladarsań, sen ul tuwasań, onıń atın Ismayıl dep qoyasań. Óytkeni Jaratqan Iye seniń zarıńdı esitti, seniń ulıń qulanday boladı. Ol xámmege qarsı, xámme oǵan qarsı boladı hám ol barlıq tuwısqanları menen dushpan bolıp ómir súredi, dedi. Ajar, Men ózimdi kórip turǵan Qudaydı kórdim, dep ózi menen sóylesken Jaratqan Iyeni El-Roiy dep atadı. Sonlıqtan Qadesh penen Berettiń arasında jaylasqan bul qudıq Beyr-Laxay-Roiy dep ataldı. Ajar Ibramǵa ul tuwıp berdi. Ibram ulına Ismayıl dep at qoydı. Ajar Ismayıldı tuwǵanda, Ibram seksen altı jasta edi. Jaratılıs kitabı on jetinshi bap. Ibram toqsan toǵız jasta bolǵanda, Jaratqan Iye oǵan kórinip, Men Qúdireti Kúshli Qudayman. Meniń jolım menen júr hám minsiz bol. Men seniń menen Óz kelisimimdi dúzemen hám seniń urpaqlarıńdı esap-sansız qılıp kóbeytemen, dedi. Ibram et-betinen jıǵıldı. Sonda Quday oǵan bılay dedi, Meniń seniń menen dúzetuǵın kelisimim mınaw, Sen kóp xalıqlardıń babası bolasań. Endi seniń atıń Ibram emes, al Ibrayım boladı. Sebebi Men seni kóp xalıqlardıń babası qılaman. Men seniń náslińdi sansız etip kóbeytip, sennen xalıqlar dóretemen, seniń urpaǵıńnan patshalar kelip shıǵadı. Men seniń menen hám sennen keyingi urpaqlar menen keleshek awladlarǵa ótetuǵın máńgili kelisim dúzemen. Men seniń hám sennen keyingi urpaqlarıńnıń Qudayı bolaman. Xázir ózim kelgindi bolıp jasap atırǵan pútkil qanın jerin saǵan hám sennen keyingi urpaqlarıńa máńgige menshik etip beremen hám men olardıń Qudayı bolaman. Quday Ibrayımǵa jáne bılay dedi, Al sen hám sennen keyingi urpaqlarıń Meniń kelisimimdi awladlar dawamında saqlawıńız tiyis. Meniń seniń menen hám seniń urpaqlarıń menen dúzgen kelisimim, yaǵnıy, Sizler orınlawıńız kerek bolǵan kelisimim mınaw, sizlerdiń arańızdaǵı xár bir er adam súnnet etiliwi tiyis. Sizler súnnet etiliwińiz shárt, súnnet, aramızdaǵı kelisimniń belgisi boladı, xár bir er bala, sonıń ishinde úyińizde tuwılǵan yamasa urpaǵıńızdan bolmay qanday da bir shet elli adamnan satıp alınǵan qullar segiz kúnliginde súnnet etilsin. Bul awladlardan boyı dawam etsin. Olar úyińde tuwılǵan bolsa da, satıp alınǵan bolsa da súnnet etlewi shárt. Deneńizdegi bul belgi meniń máńgilik kelisimimniń belgisi boladı. Súnnet etilmegen hár bir erkek óz xalqı arasınan shıǵarılıp jiberilsin. Óytkeni ol kelisimimdi buzǵan boladı. Quday Ibrayımǵa jáne bılay dedi. Endigiden bılay, hayalıńdı Saray dep emes, al Sara dep shaqır. Men onı jarılqayman hám ol arqalı saǵan bir ul beremen. Men onı jarılqayman hám ol xalıqlardıń anası boladı, onnan xalıqlardıń patshaları kelip shıǵadı. Ibrayım et-betinen jıǵıldı. Ol, Júz jasar ǵarrıdan bala tuwılama? Toqsan jasar Sara bala tuwa ma? dep oylap, kúlip qoydı. Soń ol Qudayǵa, Xesh bolmasa, Ismayıl aldıńda aman júrgey, dedi. Sonda Quday oǵan bılay dedi, Yaq, hayalıń Sara saǵan ul tuwıp beredi, sen onıń atın Isaq dep qoyasań. Men onıń menen hám onıń urpaqları menen máńgilik kelisimimdi dúzemen. Al Ismayılǵa kelsek, Seniń ol tuwralı aytqanlarıńdı esittim. Men onı jarılqap, ósip óndiremen hám urpaqların esap-sansız qılıp kóbeytemen. Ismayıldan on eki kósem kelip shıǵadı. Men onnan ullı xalıq dóretemen. Biraq men óz kelisimimdi kelesi jılı usınday waqıtta Saranıń tuwatuǵın ulı Isaq penen dúzemen. Quday Ibrayım menen sóylesip bolǵannan keyin joqarıǵa kóterilip ketti. Ibrayım Qudaydıń aytqanınday, sol kún-aq úyindegi barlıq erkeklerdi, ulı Ismayıldı, úyinde tuwılǵan hám satıp alınǵan er adamlardıń hámmesin súnnet ettirdi. Ibrayım ózi súnnet etilgende toqsan toǵız jasta. Al, ulı Ismayıl on úsh jasta edi. Ibrayım hám onıń ulı Ismayıl da sol kúni-aq súnnet etildi. Olar menen birlikte Ibrayımnıń úyindegi barlıq erkekler, sol úyde tuwılǵanlar hám shet elli adamlardan satıp alınǵan qullar da súnnet etildi. Jaratılıs kitabı on segizinshi bap. Kúnniń jazirama ıssı waqtında Ibrayım shatırdıń kirer awzında otırǵan edi. Sonda oǵan Memreniń Terebinov terekligi qasında jaratqan iye kórindi. Ibrayım basın kóterip qaraǵanda qarsı aldında úsh adamnıń turǵanın kórdi. Ol dárhal otırǵan ornınan ushıp turdı da, olardı qarsı alıwǵa asıqtı. Hám jerge deyin iyilip tájim etti. Sońınan Ibrayım bılay dedi, Mırzam! Eger men miyrimińizge erisken bolsam, mendey qulıńızdı shetlep ótpeń. Ayaqlarıńızdı juwıwıńız ushın az-maz suw aldırayın. Mına terektiń astında dem alıńlar. Mendey qulıńız tárepke jolıńız túsken eken, hállenip alıwıńız ushın jeytuǵın bir nárseler ákeleyin. Soń jolıńızdı dawam etersiz. Olar, Yaqshı, óziń aytqanıńday qıla ber, dedi. Ibrayım asıǵıslıq penen shatırǵa, Saranıń qasına kelip, oǵan, Sapalı unnan úsh tabaq qamır iylep, tezirek pátir pisir, dedi. Sońınan Ibrayım padaǵa juwırıp bardı da, bir jas hám jaqsı baspaqtı alıp, onı xızmetshi jigitke berdi. Jigit onı tez tayarlawǵa kiristi. Ibrayım qatıq, sút hám pisirilgen baspaq góshin ákelip, qonaqlardıń aldına qoydı. Olar awqatlanıp otırǵanda, Ibrayım olardıń qasında terektiń astında turdı. Olar Ibrayımnan, Hayalıń Sara qayaqta? dep soradı. Usı jerde, shatırda, dep juwap berdi Ibrayım. Sonda olardıń biri oǵan, Kelesi jılı usınday waqıtta men seniń janıńa sózsiz qaytıp kelemen. Sol waqıtta Sara ullı boladı, dedi. Al Sara onıń art betinde, shatırdıń kirer awzında tıńlap turǵan edi. Ibrayımnıń da, Saranıń da álle qashan jası ótip, qartayıp qalǵan edi. Sara bala tuwıw jasınan ótken edi. Sonlıqtan Sara ishinen kúlip, Qartayıp qalǵan bolsam, bunday xázlikke bólene alar ma eken men? Onıń ústine xojayınım da qartayǵan, dep oyladı. Sonda Jaratqan Iye Ibrayımǵa. Sara ne ushın, Men haqıyqattan da qartayǵanda, bala tuwa alaman ba? dep kúldi. Jaratqan Iye ushın múmkin emes nárse bar ma? Men belgilengen waqıtta kelesi jılı usınday waqıtta janıńa qaytqanımda, Sara ullı boladı, dedi. Sara qorqıp ketip, Kúlgenim joq, dep ótirik sóyledi. Biraq ol, Yaq, kúldiń, dedi. Adamlar sol jerden shıǵıp, tómenge, Sodomǵa qaray ketti. Ibrayım da olardı shıǵarıp salıw ushın birge júrdi. Sonda Jaratqan Iye bılay dedi, Men isleyjaq isimdi Ibrayımnan jasıraman ba? Ibrayımnan ullı hám kúshli xalıq kelip shıǵıp, jer júzindegi barlıq xalıqlar ol arqalı jarılqanatuǵını sózsiz-ǵo. Tuwrı hám ádil islerdi islep, jolım menen júriwdi balalarına hám urpaqlarına buyırsın dep, Men Ibrayımdı tańladım. Solay etip, Men oǵan bergen sózimdi orınlayman. Sońınan Jaratqan Iye jáne bılay dedi. Sodom hám Gomora sebepli shegilgen nalalar oǵada kóp hám olardıń gúnaları da júdá awır. Endi Men tómenge túsip, Olardıń islegen isleriniń men esitkendey dárejede jaman ba ekenligin kóreyin. Eger olay bolmasa, onı da bileyin. Eki adam burılıp Sodomǵa qaray ketti. Biraq Ibrayım Jaratqan Iyeniń aldında turıp qaldı. Sońına ol Jaratqan Iyege jaqınıraq kelip, bılay dedi, Sen haq adamdı nahaq adam menen birge qırıp taslamaqshımısań? Múmkin bul qalada eliw haq adam bar shıǵar. Sen haqıyqattan da sol jerdi ishindegi eliw haq adam ushın keshirmey, qırıp taslay jaqsan ba? Bılay islewden awlaq bola gór. Haq adam menen nahaq adamnıń táǵdirin birdey qılıp, haq adamdı nahaq adamǵa qosıp óltiriwden awlaq bolǵaysań. Pútkil dúnyanı húkim etiwshi ádil bolıwı kerek emes pe? Jaratqan Iye oǵan, Eger Men Sodomnan eliw haq adam tapsam, Olar ushın sol jerdi keshiremen, dep juwap berdi. Sonda Ibrayım dawam etip, Men topıraq hám qul sıyaqlı birew bolsam da, júrek etip, O Iyem, Saǵan sóylep atırman. Eger haq adam eliw bolıwı ushın besewi jetpese, sol besewi ushın Sen pútkil qalanı joq eteseń be? dedi. Eger ol jerden qırq bes haq adam tapsam, onı joq etpeymen, dedi. Quday. Ibrayım jáne, Eger ol jerden qırq haq adam tabılsashı? dedi. Ol, Eger qırq haq adam tabılsa da, olay islemeymen, dedi. Sonda Ibrayım, O, Iyem, aytatuǵın sózime ashıwlanba. Biraq ol jerden otız haq adam tabılsashı, dedi. Quday Ibrayımǵa. Eger ol jerden otız haq adam tabılsa da, olay islemeymen, dedi. Ibrayım taǵı, O Iyem! Men Saǵan sóylewge júrek ettim, al eger ol jerde tek jigirma haq adam tabılsashı, dedi. Ol Ibrayımǵa, Jigirması ushın da qalanı joq etpeymen, dedi. Sońınan Ibrayım bılay dedi. O Iyem, men jáne bir mártebe sóylesem, ashıwlanba. Eger ol jerden tek ǵana on adam tabılsashı? Ol, On adam ushın da qalanı joq etpeymen, dep juwap berdi. Jaratqan Iye Ibrayım menen sóylesip bolǵannan keyin sol jerden ketti. Ibrayım da óz úyine qayttı. Jaratılıs kitabı on toǵızınshı bap Kesh bolǵanda eki perishte Sodomǵa keldi. Lut qala darwazasınıń janında otırǵan edi. Lut olardı kórgende, kútip alıw ushın ornınan turdı da, mańlayı jerge tiygenshe iyilip, tájim etti hám olarǵa, Mırzalar, Qulıńızdıń úyine kirińler, ayaqlarıńızdı juwıńlar hám bizikinde qonıp qalıńlar. Sońınan erte azanda turıp, jolıńızdı dawam etersiz, dedi. Olar, Bizler túndi qala maydanında ótkizemiz, dedi. Biraq Lut jalınıp qoymaǵanlıqtan, olar Lotqa erip, onıń úyine keldi. Lut olar ushın awqat tayarladı hám ashıtqısız nan pisirdi. Olar awqatlandı. Olar eli jatıp úlgermey atırıp, Sodom qalasınıń hámme tárepinen barlıq erkekler, jaslardan baslap ǵarrılarǵa shekem, Luttıń úyin qorshap aldı. Olar Luttı shaqırıp, Búgin keshte saǵan kelgen adamlar qay jerde? Olardı bizlerge shıǵarıp ber, olar menen jatayıq, dedi. Lutt sırtqa shıǵıp, arqasınan qapını japtı da, olarǵa bılay dedi. Tuwısqanlar, bunday zulımlıqtı islemeńler. Minekey, meniń erkek qolı tiymegen eki qızım bar. Men olardı sizlerge shıǵarıp bereyin. Olarǵa qálegenińizdi isleńler. Tek bul adamlarǵa qol tiygizbeńler. Óytkeni olar úyimnen baspana tapqan qonaǵım-ǵo. Sonda olar, Joldı bosat, óziń kelgindi bolıp qazılıq ta qılmaqshımısań? Bizler endi saǵan beterin kórsetemiz, dedi de, Luttı bar kúshi menen iyterip, qapını sındırmaqshı boldı. Biraq ishtegi adamlar qolların sozıp, Luttı úydiń ishine kirgizdi de, qapını jawıp tasladı. Al, esik aldında turǵan adamlardıń jasın, ǵarrısın, xámmesin soqır etip tasladı. Olar esikti de taba almay qaldı. Sońınan ishtegi adam Lutqa bılay dedi, Bul jerde basqa kimiń bar? Kúyew balalarıń, ullarıń, qızlarıń hám qalada ózińe derek kim bolsa da, hámmesin bul jerden alıp shıq, sebebi bizler bul jerdi joq etpekshimiz. Bul xalıq ústinen Jaratqan Iyege jetip barǵan shaǵımlar júdá kóp. Ol bizlerdi qalanı joq qılıw ushın jiberdi. Lut sırtqa shıqtı da, bolajaq kúyew balalarına barıp, Dárhal bul jerden ketińler, óytkeni Jaratqan Iye bul qalanı joq etpekshi, dedi. Degen menen olar Luttı xázillesip atır dep oyladı. Tań atqanda perishteler Luttı asıqtırıp, Hayalıńdı hám eki qızıńdı al da, tez bul jerden ket, bolmasa qala jazalanǵanda sen de birge ólip keteseń, dedi. Al Lutt eli ekilenip turǵan edi. Luttqa Jaratqan Iyeniń miyrimi túskenlikten, Perishtelerdiń ózleri Luttıń, onıń hayalınıń hám qızlarınıń qollarınan uslap, qaladan shıǵardı. Olardı sırtqa shıǵarıwıdan-aq, perishtelerdiń biri Lutqa, Keynińe burılıp qarama! Bul tegisliklerdiń xesh bir jerinde irkilmey tawǵa qash, bolmasa óleseń, dedi. Biraq Lut olarǵa, Yaq, mırzalar! Mine, qulıńız bolǵan men sizlerdiń miyrimińizge eristim hám janımdı qutqarıp, úlken jaqsılıq qıldıńız. Biraq men tawǵa jete almayman, sebebi apatqa ushırap ólip qalaman. Áne, qashıp jete alǵanday kishkene bir qala bar eken. Ol kishkene qala-ǵo, men janımdı saqlap qalıwım ushın sol qalaǵa qashıp bara qoyayın, dep ótindi. Olardıń biri Lutqa, Yaqshı, seniń bul tilegińdi de qabıl etemen. Sen aytqan sol qalanı qıyratpayman. Tez sol jerge qashıp bar. Óytkeni sen sol jerge barıp jetpegenińshe men xesh nárse isle almayman, dedi. Sol sebepten bul qala Soar dep ataladı. Lut Soarǵa jetip kelgende álle qashan quyash shıqqan edi. Jaratqan Iye Sodom hám Gomora ústine aspannan otlı kúkirt jawdırdı. Ol bul qalalardı pútkil tegislikti, Ol jerde jasawshılardıń xámmesin hám jerdegi barlıq ósimliklerdi joq etti. Biraq Luttıń xayalı artına burılıp qarap, duzǵa aylanıp qatıp qaldı. Ibrayım azanda erte turıp, burın ózi Jaratqan Iyeniń aldında turǵan jerge keldi. Ol Sodom menen Gomoraǵa hám pútkil tegislikke qarap, jerdiń pesh sıyaqlı tútep turǵanın kórdi. Solay etip, Quday teksliktegi qalalardı qıyratqan waqıtta Ibrayımdı eske aldı hám Lut jasaǵan qalalardı qıyratqanda Luttı aman saqlap qaldı. Lut solarda qalıwdan qorqqanlıqtan, eki qızı menen qaladan shıǵıp, tawǵa ketti. Ol eki qızı menen birge bir úńgirde jasay basladı. Bir kúni úlken qızı kishkenesine bılay dedi. Ákemiz qartayıp qaldı. Bul dúnyanıń ádeti boyınsha bizlerge úylenetuǵın bul dúgerekte bir de bir erkek joq. Kel, ákemizge sharap ishkizip, onıń menen jatayıq hám ákemiz arqalı náslimizdi jalǵastırayıq. Olar sol kúni túnde ákesine sharap ishkizdi hám úlken qızı ákesiniń janına kirip, onıń menen jattı. Biraq ákesi qızınıń qashan jatıp, qashan turǵanın bilmedi. Kelesi kúni úlken qızı kishkenesine, Ótken túnde men ákem menen jattım. Oǵan búgin túnde de sharap ishkizeyik hám sen barıp ákemiz benen jat. Solay etip ákemiz arqalı náslimizdi jalǵastırayıq, dedi. Sol kúni túnde olar ákesine jáne sharap ishkizdi hám kishkene qızı ákesiniń janına kirip, onıń menen jattı. Biraq ákesi qızınıń qashan jatıp, qashan turǵanın bilmedi. Solay etip, Luttıń eki qızı da ákesinnen hámladar boldı. Úlken qızı ul tuwıp, oǵan Moab dep at qoydı. Ol házirgi Moab xalqınıń babası. Kishkene qızı da ul tuwıp, oǵan Ben-Amiy dep at qoydı. Ol házirgi Ammon xalqınıń babası. Jaratılıs kitabı jigirmalanshı bap. Ibrayım Mamreden Negep jerine kóship, Qadesh hám Shur aralıǵında jasadı. Sońınan bir qansha waqıt Gerarda qaldı. Ol hayalı Saranı, Ol meniń qarındasım, dedi. Sonlıqtan Gerar patshası Abimeleh adam jiberip, Saranı aldırttı. Biraq Quday bir kúni túnde Abimelehtiń túsine enip, Sen bul hayaldı alǵanıń ushın óleseń, sebebi onıń kúyewi bar, dedi. Abimeleh eli Saraǵa jaqınlaǵan joq edi. Ol, Iyem, sen ayıpsız adamlardı joq etpekshimiseń? Ibrayımnıń ózi maǵan onı qarındasım dep ayttı-ǵo. Hayalı da, Ol meniń ajaǵam degen edi. Bul iste meniń xujlanım taza, qollarım da hadal, dedi. Sonda Quday túsinde oǵan bılay dedi, Awa, seniń xujlanıńnıń taza ekenin bilemen. Sonlıqtan seni maǵan qarsı gúna islewden saqlap, hayalǵa qol tiygiziwińe jol qoymadım. Al endi hayaldı kúyewine qaytıp ber, óytkeni ol payǵambar, ol sen ushın duwa etedi, sonda sen ólmeyseń. Biraq bilip qoy, eger sen hayaldı kúyewine qaytarıp bermeseń, onda óziń de, barlıq adamlarıń da ólesizler. Abimeleh azanda erte turdı da, óziniń barlıq xızmetkerlerin jıynap, Olarǵa bolǵan waqıyanı aytıp berdi. Olar qattı qorqıp ketti. Abimelek Ibrayımdı shaqırtıp, oǵan bılay dedi, Sen nege bizlerge bılay islediń? Meni hám meniń patshalıǵımdı bunday úlken gúnaǵa batırǵanday men saǵan ne jamallıq qılǵan edim? Sen maǵan islewge bolmaytuǵın islerdi islediń, dedi. Sońınan ol Ibrayımnan, Bul isti qanday maqsette islediń? dep soradı. Ibrayım bılay dep juwap berdi, Men bul jerlerde adamlar xesh Qudaydan qorqpaydı hám hayalım ushın meni óltiriwi múmkin dep oyladım. Haqıyqatında da, ol meniń qarındasım. Bizlerdiń ákemiz bir, analarımız basqa bolǵanlıqtan, men oǵan úylengen edim. Quday maǵan ákemniń úyin qaldırıp, ellerdi geziwdi buyırǵanda, men óz hayalıma, Maǵan jaqsılıq isle, qay jerge barsaq ta meni ajaǵam dep ayt, dep aytqan edim. Sonda Abimeleh Ibrayımǵa qoy, sıyır, qul hám shorılardı sawǵaǵa berdi. Ol Saranı da qaytarıp berdi hám Ibrayımǵa bılay dedi, Meniń jerlerim seniń kóz aldıńda, qay jerdi qáleseń, sol jerde jasa. Al Saraǵa bılay dedi, Minekey, men ájaǵańa mıń shekl gúmis berip atırman. Bul janıńdaǵı adamlar aldında seniń namısıńnıń taza ekenin kórsetetuǵın dálil boladı. Xámme seniń ayıpsız ekenińdi bilsin. Sonda Ibrayım Qudayǵa duwa etti, hám Quday Abimelexke, onıń hayalına hám shorılarına shıpa berdi, olar jáne tuwatuǵın boldı. Sebebi Ibrayımnıń hayalı Sara sebepli Jaratqan Iye Abimelextiń úyindegi barlıq hayallardı bala tuwmaytuǵın etip taslaǵan edi. Jaratılıs kitabı, jigirma birinshi bap. Jaratqan Iye Ózi aytqanınday Saraǵa názerin túsirip, Óz wádesin orınladı. Sara hámiladar boldı hám ol Ibrayımǵa qartayǵan shaǵında, Quday belgilegen waqıtta ul tuwıp berdi. Ibrayım tuwılǵan balasına, yaǵnıy Sara tuwıp bergen ulına Isaq dep at qoydı. Qudaydıń Ózine buyırǵanınday, Ibrayım ulı Isaqtı segiz kúnliginde súnnet ettirdi. Isaq tuwılǵanda Ibrayım júz jasta edi. Sara bılay dedi, Quday maǵan kúlki sıyladı. Bunı esitkenlerdiń xámmesi meniń menen birge kúledi. Jáne de, Kim Ibrayımǵa, Sara bala emizedi? Dep ayta alǵan bolar edi. Óytkeni Ibrayım qartayǵanda, Men oǵan ul tuwıp berdim-ǵo, dedi. Isaq úlkeyip, emshekten shıǵarılǵan kúni Ibrayım úlken zıyapat berdi. Biraq Sara mısırlı Ajardıń Ibrayımǵa tuwıp bergen ulı Ismayıldıń Ishaqtı mazaq etip atırǵanın kórgende, Ibrayımǵa, Bul shorını balası menen birge quwıp jiber, sebebi shorınıń ulı meniń ulım Ishaq penen birge miyrasxor bolmasın, dedi. Bul gáp Ibrayımǵa awır tiydi. Óytkeni Ismayıl da onıń ulı edi. Biraq Quday Ibrayımǵa bılay dedi, Sen balanı hám shorıńdı qayǵırma, Sara ne aytsa, sonı isle. Sebebi seniń urpaǵıń Isaq arqalı dawam etedi. Biraq shorıńnıń ulınnan da Men bir xalıq shıǵaraman. Óytkeni ol da seniń urpaǵıń. Erteńine tań azanda Ibrayım nan hám bir mes suw aldı da, olardı ajardıń iynine saldı. hám onı balası menen qosıp shıǵarıp jiberdi. Hajar ketip baratırıp, Bersheba shólinde adasıp qaldı. Mestegi suw tawsılǵanda, Hajar balasın bir putanıń astında qaldırdı da, Balamnıń qalay óletuǵının kórmeyin, dep arıraq ketti hám bir oq jetirim jerge barıp otırıp dát salıp jılay basladı. Quday balanıń jılaǵanın esitti hám onıń bir perishtesi Hajarǵa aspannan dawıslap. Ajar, saǵan ne boldı? Qorqpa, Quday balańnıń jatırǵan jerinen onıń jılaǵanın esitti. Bar da balanı turǵızıp onı qolınan jetele. Men onnan ullı xalıq jarataman, dedi. Sońınan Quday Ajardıń kózin ashtı hám ol bir qudıqtı kórdi. Ol barıp, mesin suwǵa toltırdı da balasına suw ishkizdi. Solay etip, Quday bala menen birge boldı. Ol ósip, shólde jasadı hám mergen boldı. Ismayıl Paran shólinde jasap atırǵan waqtında anası oǵan Mısırdan bir qızdı hayallıqqa alıp berdi. Sol waqıtları Abimelek hám onıń sárkardası Pixol Ibrayımǵa bılay dedi, Hár bir isińde Quday seniń menen birge, sonlıqtan sen meni, perzentlerimdi hám urpaqlarımdı da aldamayman dep Quday haqqı ant ish. Men saǵan qanday jaqsılıq etken bolsam, sen de maǵan hám óziń kelgindi bolıp jasap atırǵan elge sonday jaqsılıq et, Ibrayım, men ant ishemen, dedi. Sońınan Ibrayım Abimelexke adamlarınıń bir qudıqtı tartıp alǵanı haqqında aytıp shaǵım etti. Al Abimelex oǵan, Men bunı kimniń islegenin bilmeymen, sen maǵan hesh nárse aytpaǵan ediń, men bul haqqında házir esitip turman. Dedi. Keyin Ibrayım Abimelexke qoy hám sıyırlar sawǵa etti hám ekewi kelisim dúzdi. Ibrayım súriwden jeti urǵashı qozını ayırıp qoydı. Abimelex onnan, Bul jeti urǵashı qozını ayırıp qoyıwıńnıń mánisi ne? dep soradı. Ibrayım oǵan, Bul qıdıqtı meniń qazdırǵanımnıń dáliyli sıpatında mına jeti urǵashı qozını meniń qolımnan qabıl et, dedi. Solay etip sol jer Bersheba dep ataldı. Óytkeni olar ekeui sol jerde ant ishisken edi. Bershebada kelisim dúzgennen soń, Abimelek hám onıń sárkardası Pixol filistlerdiń jerine qaytıp ketti. Ibrayım Bershebada bir tamarisk aǵashın tikti hám sol jerde Jaratqan Iyeniń Máńgilik Qudaydıń atın aytıp shaqırdı. Ibrayım filistlerdiń jerinde kelgindi bolıp kóp waqıt jasadı. Jaratılıs kitabı jigirma ekinshi bap Bir qansha waqıttan keyin Quday Ibrayımdı sınadı. Quday oǵan, Ibrayım, dedi. Ibrayım, Lábbay, dedi. Sonda Quday oǵan, Ózińniń súyikli jalǵız ulıń Isaktı alıp, Moriya jerine bar. Ol jerde. Men saǵan kórsetetuǵın tawlardıń birinde onı qurbanlıqqa shalıp, jaǵıp jiber, dedi. Ibrayım erteńine azanda erte turıp, eshegine júklerdi arttı. Ol ózi menen birge eki xızmetshisi, balasın hám ulı Isaktı aldı. Qurbanlıq ushın otın shawıp bolıp, Qudaydıń ózine aytqan jerine barıw ushın jolǵa shıqtı. Úshinshi kúni Ibrayım kóz taslap, Aytılǵan orındı uzaqtan kórdi. Ibrayım xızmetshilerine, Sizler usı jerde eshek penen birge qalıńlar, al bizler balamız ekewimiz ana jerge barıp Qudayǵa sıyınamız hám sizlerge qaytıp kelemiz, dedi. Ibrayım qurbanlıq ushın shawılǵan otlılardı balası Isaqqa arqalatıp, ózi ot penen pıshaqtı aldı. Sońınan ekeui birge júrip ketti. Ketip baratırıp Isaq ákesine, Aǵa, dedi. Lábbay, ulım, dedi Ibrayım. Isaq onnan, Minekey, ot hám otın bar, biraq jandırılatuǵın qurbanlıq ushın beriletuǵın janlıq qáne? dep soradı. Ibrayım, Ulım, jandırılatuǵın qurbanlıq bolatuǵın janlıqtı Qudaydıń ózi jetkizedi, dep juwap berdi. Solay etip, Olar ekeui jolın dauam etti. Olar Qudaydıń Ibrayımǵa aytqan jerine jetip kelgende, Ibrayım qurbanlıq ornın qurıp, onıń ústine otınlardı qaladı. Keyin ulı Isaqtı baylap, qurbanlıq orındaǵı otınlardıń ústine jatqızdı. Ibrayım balasın bauızlamaqshı bolıp, pıshaqtı aldı. Biraq Jaratqan Iyeniń bir perishtesi aspannan dauıslap, Ibrayım, Ibrayım! dedi. Lábbáy, dedi ol. Perishte oǵan, Balaǵa qol kóterme, oǵan xesh nárse isleme. Endi men seniń Qudaydan qorqatuǵınıńdı bildim, sebebi sen mennen jalǵız ulıńdı da ayamadıń, dedi. Ibrayım basın kóterip, putalıqqa shaqınnan ilinip turǵan qoshqardı kórdi. Ol barıp, qoshqardı ákeldi de, ulınıń ornına qoshqardı qurbanlıq ushın shalıp, jaǵıp jiberdi. Solay etip, Ibrayım sol orındı Yahuye-Ire dep atadı. Sonlıqtan usı kúnge deyin Jaratqan Iyeniń tawında jetkerip beriledi, dep aytıladı. Jaratqan Iyeniń perishtesi ekinshi ret Ibrayımǵa aspannan dawıslap, bılay dedi, Jaratqan Iye bılay deydi. Óz atım menen ant ishemen, Sen bul isti islep, jalǵız Ulıńdı da ayamadıń. Sollıqtan Men seni ústi-ústine jarılqayman, urpaqlarıńdı aspandaǵı juldızlar hám teńiz jaǵasındaǵı qumlar sıyaqlı úst-ústine kóbeytemen. Seniń urpaqlarıń óz dushpanlarınıń qalalarına iyelik etedi, Maǵan boysınǵanıń ushın. Urpaqlarıń arqalı jer júzindegi barlıq xalıqlar jarılqanadı. Sonnan keyin Ibrayım xızmetshileriniń janına qaytıp keldi. Olar birlikte Bershebaǵa qaray ketti. Ibrayım sol jerde jasap qaldı. Bir qansha waqıtlardan soń Ibrayımǵa, Tuwısqanıń Nahorǵa hayalı Milka ullar tuwıp berdi degen xabar jetip keldi. Milka tuńǵıshı Uztı, onıń inisi Buzdı, Aramnıń ákesi Kemueldi. Kesetti, Xazonı, Pildashtı, Idlaftı hám Betueldi dúnyaǵa keltirdi. Al Betuelden Rebekka tuwıldı. Usı segiz uldı Ibrayımnıń tuwısqanı Naxorǵa Milka tuwıp berdi. Naxordıń Rewma degen toqalı da oǵan Tebax, Gaxam, Taxash hám Maaxa degen balalardı tuwıp berdi. Jaratılıs kitabı jigirma úshinshi bap Sara bir júz jigirma jeti jıl ómir súrdi. Ol Qaanan jerindegi Qiriyat-Arbada, yaǵnıy házirgi Xebronda qaytıs boldı. Ibrayım Sara ushın jılap, aza tuttı. Sońınan ol hayalınıń denesiniń qasınan shıǵıp, Xetlerge, Men arańızda kelgindi hám jat adamman, óz marhumımdı jerlep, mazar qılıwım ushın jerińizden maǵan qazma satıńlar, dedi. Xetler Ibrayımǵa bılay dep juwap berdi, Mırza, bizlerdi tıńlańız, siz bizlerdiń aramızdaǵı kúshli bir tóresiz, marhumıńızdı qábirlerimizdiń Eń jaqsısına aparıp qoyıńız. Marhumıńızdı qoyıwıńız ushın bizlerdiń xesh birimiz de qábirimizdi ayamaymız. Sonda Ibrayım sol eldiń xalqı bolǵan xetlerge tájim etip bılay dedi, Eger sizler meniń óz marhumımdı jerlewime qayıl bolsańız, onda meni tıńlap, men ushın Soxardıń ulı Efronnan ótinish etińler. Ol óz atızınıń shetindegi Maxpela úńgirin maǵan satsın. Sol úńgirdi mazarǵa aylandırıwım ushın men sizlerdiń aldıńızda úńgirdiń qunın tolıq tóleymen. Xet xalqınan bolǵan Efron óz xalqınıń arasında otırǵan edi. Ol qala dárwazasınıń aldına jıynalǵan barlıq xetlerge esittirip Ibrayımǵa. Yaq, mırzam, meni tıńlań, men úńgirge qosa atızdı da beremen. Men óz xalqımnıń aldında onı sizge beremen, marhumıńızdı jerley beriń, dep juwap berdi. Ibrayım sol jerdiń xalqınıń aldında tájim etti hám hámmege esittirip, Efronǵa, Ótinish, meni tıńlańız, atız ushın aqsha tóleyin. Onı qabıl etiń, men marhum hayalımdı sol jerge jerleyin, dedi. Sonda Efron Ibrayımǵa, Yaqshı mırzam, meni tıńlań, jerdiń bahası tórt júz shekel gúmis. Tórt júz shekel gúmis turatuǵın bir bólek jer bizlerdiń aramızda ne bolıptı? Marhumıńızdı jerley beriń! Dep juwap berdi. Ibrayım razı bolıp, Efron xetlerdiń aldında esittirip aytqan tórt júz shekel gúmisti, Sawdada qollanatuǵın ólshem boyınsha tárezige salıp ólshep berdi. Solay etip, Mamrege jaqın jerdegi Maxpelada ornalasqan Efronnıń atızı, ondaǵı úńgir hám ol jerde ósip turǵan barlıq terekler Ibrayımnıń menshigine aylandı. Buǵan qala dárwazasınıń aldına jıynalǵan barlıq xetler gúwa boldı. Sonnan keyin Ibrayım hayalı Saranı Qanan jerindegi Mamrege Yaǵnıy Xebronǵa jaqın jerdegi Maxpela atızındaǵı úńgirge qoydı. Solay etip, xetlerden alınǵan atız hám ondaǵı úńgir mazar sıpatında Ibrayımnıń múlkine aylandı. Jaratılıs kitabı jigirma tórtinshi bap Ibrayım qartayıp, biraz jasqa barıp qalǵan edi. Jaratqan Iye onı hár tárepleme jarılqap qoyǵan edi. Ibrayım úyindegi hámme nárseni, Basqaratuǵın bas xızmetshisine bılay dedi. Qolıńdı sanımnıń astına qoyıp, aspan xam jerdiń qudayı bolǵan Jaratqan Iye haqı ant ishiwińdi qáleymen. Men aralarında jasap atırǵan Qanın xalqınnan ulıma qız alma, al ulım Ishaqqa qız alıw ushın meniń elime, aǵayin-tuwǵanlarıma bar, xızmetshi Ibrayımnan, eger qız meniń menen birge Bul elge keliwdi qálemese she? Onda ulıńızdı ózińiz shıǵıp ketken elge aparıwım kerek pe? dep soradı. Ibrayım oǵan bılay dedi, Yaq, ulımdı xasla ol jerge apara górme. Meni óz ákemniń úyinen, tuwılǵan elimnen alıp shıǵıp, bul jerdi seniń urpaqlarıńa beremen dep ant ishken Aspannıń Qudayı Jaratqan Iye seniń aldıńnan Óz perishtesin jiberedi. hám sen sol jerden ulıma qız alıp keleseń. Eger qız seniń menen birge keliwdi qálemese, onda sen maǵan bergen bul antıńnan azat bolasań. Tek ulımdı ol jerge apara górme. Solay etip, xızmetshi Ibrayımnıń sanınıń astına qolın qoyıp, aytılǵandı islewge ant ishti. Sońınan xızmetshi xojayınnıń túyelerinen onın hám hár qıylı qımbat bahalı zatlarınan alıp, júrip ketti. Ol Aram Naharayımdaǵı Nahor jasaytuǵın qalaǵa jetip keldi. Xızmetshi túyelerin qala sırtındaǵı qudıqtıń qasına shóktirdi. Bul hayal-qızlar suw alıw ushın shıǵatuǵın keshki payt edi. Sonda xızmetshi bılay dep duwa etti. Jaratqan Iye, xojayınım Ibrayımnıń Qudayı, búgin maǵan áwmet berip, xojayınım Ibrayımǵa jaqsılıq isley gór. Mine men qudıq basında turman, qalanıń qızları suw alıwǵa kiyatır. Men qaysı qızǵa gúzeńdi eńkeyt, men suw iship alayın, degenimde, ol, Ishińiz, men túyelerińizdi de suwǵaraman, dese, onda sol qız seniń qulıń Isaq ushın tańlaǵan qızıń bolsın. Xojayınıma jaqsılıq islegenińdi sonnan bileyin. Xızmetshi eli dawsın tamamlamay atırıp-aq, iynine gúzesin kótergen Rebekka kelip qaldı. Ol Ibrayımnıń inisi Naxor menen hayalı Milkanıń ulı Betewıldıń qızı edi. Rebekka oǵada sulıw, erkek qolı tiymegen qız edi. Ol qudıqqa qaray tómen tústi de, gúzesin suwǵa toltırıp, joqarı shıqtı. Ibrayımnıń xızmetshisi qızdıń aldına júgirip shıǵıp, Ótinish, gúzeńnen maǵan az-maz suw ber, dedi. Ishińiz mırza, dep qız dárhal gúzesin iyninen túsirdi de oǵan ishiwge suw berdi. Qız oǵan ishkizip bolıp, Men túyelerińizdi de shóli qanǵansha suwǵarıp bereyin, dedi. Sońınan qız gúzesindegi qalǵan suwdı nawaǵa quyıp bosattı da, jáne suw tartıp shıǵarıw ushın qudıqqa qaray júgirip ketti. Solay etip ol xızmetshiniń barlıq túyelerin suwǵardı. Al xızmetshi bolsa Jaratqan Iyeniń jolın áwmetli qılǵan yamasa qılmaǵanın biliw ushın qızǵa dıqqat qoyıp únsiz qarap turdı. Túyeleri suw iship bolǵannan soń ol qızǵa awırlıǵı yarım shekel shıǵatuǵın altın árebek hám on shekel shıǵatuǵın eki altın bilezik berdi. Sońınan ol qızdan, Aytshı, kimniń qızısań? Bizlerdiń túnep shıǵıwımız ushın ákeńniń úyinen orın tabıla ma? dep soradı. Qız oǵan, Men Milkanıń Naxorǵa tuwıp bergen ulı Betewıldıń qızıman, bizde saban da, jem de kóp, túnew ushın orın da bar, dep juwap berdi. Sonda xızmetshi tájim etip, Jaratqan Iyege sıyındı da, Óz miyrim-shápáátin hám sadıqlıǵın xojayınımnan ayamaǵan Ibrayımnıń Qudayı Jaratqan Iyege alǵıslar bolsın! Ol meni tuwrı xojayınımnıń aǵayın-tuwǵanlarınıń úyine baslap keldi, dedi. Qız anasınıń úyine juwırıp barıp, bolǵan waqıya haqqında aytıp berdi. Rebekkanıń Laban degen ájaǵası bar edi. Ol qudıq basında turǵan adamǵa qaray juwırıp ketti. Laban qarındasınıń murnındaǵı árebekti, qollarındaǵı bileziklerdi kórip, Rebekkadan. Ol adamnıń ózine ne aytqanın esitkende, dárhal sol adamnıń janına ketken edi. Al sol adam qudıq basında túyelerdiń janında turǵan edi. Laban oǵan. Úyge júriń, Jaratqan Iye jarılǵaǵan bende, nege sırtta turıpsız? Men ózińiz ushın bólme, túyelerińiz ushın orın tayarlap qoydım, dedi. Solay etip, xızmetshi úyge kirdi. Laban túyelerdiń júklerin túsirtip, Aldına saban hám jem saldırdı. Xızmetshiniń hám onıń janındaǵılardıń ayaqların juwıw ushın suw ákeldirdi. Aldılarına awqat qoyılǵanda xızmetshi. Men ne ushın kelgenimdi aytpay turıp, awqat jemeymen, dedi. Meyli, aytıń, dedi olar. Sonda xızmetshi bılay dedi, Men Ibrayımnıń xızmetshisimen. Jaratqan Iye xojayınımdı mol-mol etip jarılqap, onı bayıttı. Oǵan qoy hám sıyırlar, gúmis hám altınlar, qul hám shorlar, túye hám eshekler berdi. Xojayınımnıń hayalı Sara qartayǵan shaǵında oǵan ul tuwıp berdi. Xojayınım óziniń barlıq mal-múlkin ulına tapsırdı. Xojayınım maǵan ant ishtirip, Ulma, men jerinde jasap atırǵan Qanan xalqınıń qızlarınan emes, al meniń ata jurtıma, aǵayın-tuwǵanlarıma barıp, sol jerden qız alıp bereseń, dedi. Men xojayınımnan, Eger ol qız meniń menen keliwdi qálemese she? dep soradım. Sonda ol maǵan, Men Jaratqan Iyeniń jolı menen júrmen. Ol Óz perishtesin. Seniń menen birge jiberip, jolıńdı beredi. Sen aǵayın-tuǵanlarımnan, ata jurtımnan ulıma qız alıp kel. Eger sen aǵayın-tuǵanlarıma barǵanıńda, olar saǵan qızın bermese, onda sen ishken antıńnan azat bolasań. Awa, sen usınday jaǵdayda ishken antıńnan azat bolasan, dedi. Solay etip, men búgin qudıq basına kelgenimde, Jaratqan Iye Xojayınım Ibrayımnıń Qudayı, ótinemen jolımdı bere gór, xázir men qudıq basında turman, eger men suw alıwǵa kelgen qızlardıń birine, Ótinish, kúzeńnen maǵan az-maz suw ber, desem, ol maǵan, Ishińiz, men túyelerińizdi de suwǵaraman, dep aytsa, Jaratqan Iyeniń xojayınımnıń ulı ushın tańlaǵan qızı sol bolsın dep duwa ettim. Men ele ishimnen duwa etip turǵanımda, iynine gúzesin kóterip, Rebekka sırtqa shıqtı. Ol tómen túsip, qudıqtan suw aldı. Men oǵan, Ótinish, maǵan ishiwge suw ber, dedim. Rebekke dárhal iyninen gúzesin túsirip, Ishińiz, men túyelerińizdi de suwǵaraman, dedi. Solay etip, Men suw ishtim. Ol túyelerimdi suwǵardı. Men onnan, Kimniń qızısań? dep soradım. Ol maǵan, Men Milkanıń Naxorǵa tuwıp bergen ulı Beteuıldıń qızıman, dedi. Sonda men onıń murnına árebek, qollarına bilezik taqtım. Soń tájim etip Jaratqan Iyege sıyındım. Xojayınımnıń ulına, inisiniń aqlıq qızın alıwı ushın, maǵan tuwrı joldı kórsetken Xojayınım Ibrayımnıń Qudayı Jaratqan Iyege alǵıslar ayttım. Endi sizler xojayınıma jaqsılıq islep, sadıqlıq kórsetpekshi bolsańız, maǵan aytıńlar, eger qálemeseńiz, onı da aytıńlar, men ne isleytuǵınımdı shesheyin. Laban menen Betuel bılay dep juwap berdi, Bul Jaratqan Iyeniń isi, bizler saǵan jaqsı, jaman, xesh nárse ayta almaymız. Mine, Rebekka, onı alıp kete ber. Jaratqan Iyeniń aytqanınday, Ol seniń xojayınıńnıń ulına hayal bolsın! Ibrayımnıń xızmetshisi bunı esitkende, jerge deyin iyilip, Jaratqan Iyege sıyındı. Sońınan xızmetshi gúmis hám altın zatlardı, kiyimlerdi shıǵarıp, Rebekkaǵa berdi, jáne de onıń ájaǵası menen anasına da qımbat bahalı sawǵalar berdi. Sońınan xızmetshi hám onıń janındaǵılar iship-jedi. Hám sol jerde qonıp qaldı. Erteńine azanda olar uyqıdan turǵanda, xızmetshi. Endi ruxsat bolsa, xojayınıma qaytaman, dedi. Biraq Rebekkanıń ajaǵası hám anası, Qız onlaǵan kún bizler menen bolsın, keyin jolǵa shıǵarsızlar, dedi. Al xızmetshi buǵan, Jaratqan Iye jolımdı berip tur eken, meni irkpeńler. Maǵan xojayınıma qaytıwǵa ruxsat berińler, dedi. Sonda olar, Qızdı shaqırıp sorayıq, ózi ne derken, dedi. Solay etip, ol Rebekkanı shaqırıp, onnan, Mına adam menen keteseń be? dep soradı. Ketemen, dedi ol. Solay etip, olar Rebekkanı, onıń tárbiyashısın, Ibrayımnıń xızmetshisi menen onıń adamların shıǵarıp saldı. Olar Rebekkaǵa pátiya berip bılay dedi, Qarındasım, anası bol, mıń-mıńlaǵan perzentlerdiń, úrim-putqalarıń iyelesin dushpan qalaların. Sońınan Rebekka hám onıń jas shorıları tayarlanıp, túyelerge mindi hám Ibrayımnıń xızmetshisiniń izine erdi. Solay etip, xızmetshi Rebekkanı alıp, jolǵa shıqtı. Sol arada Negep jerinde jasap atırǵan Isaq Ber Laxay Royiden qaytıp kelgen edi. Keshte Isaq oylanıw ushın atızǵa shıqtı hám ol basın kóterip qaraǵanda jaqıldap kiyatırǵan túyelerdi kórdi. Rebekka Isaqtı kórip túyeden tústi hám xızmetshiden bizlerge qaray atız boylap kiyatırǵan ana adam kim dep soradı. Bul meniń xojayınım, dep juwap berdi xızmetshi. Sonda Rebekka jawlıǵın alıp, júzin japtı. Xızmetshi Isaqqa islegen isleriniń xámmesin aytıp berdi. Isaq Rebekkanı anasınıń shatırına alıp keldi hám oǵan úylendi. Solay etip, Rebeka Isaqtıń hayalı boldı. Isaq Rebekkanı súyip qaldı. Usı tárizde ol anası qaytıs bolǵannan keyingi qayǵısına jubanısh taptı. Jaratılıs kitabı jigirma besinshi bap. Ibrayım jáne Qatura degen xayalǵa úylendi. Ol Ibrayımǵa Zimran, Yoqshan, Medan, Midyan, Ishbaq hám Shuwaq atlı balalardı tuwıp berdi. Yoqshannan Sheba menen Dedan tuwıldı. Dedannıń urpaqlarınan Ashur, Letush, hám Leum xalıqları kelip shıqtı. Midyannıń ulları, Effa, Efer, Xanox, Abida hám Eldaa, bulardıń hámmesi Qaturadan taraǵan urpaqlar edi. Ibrayım óziniń barlıq mal-múlkin Isaqqa qaldırdı. Al toqallarınıń balalarına kóziniń tiri waqtında sawǵalar berip, olardı Isaqtan uzaqlastırıp, shıǵıstaǵı jerlerge jiberdi. Ibrayım barlıǵı bolıp bir júz jetpis bes jıl ómir súrdi. Ol ǵarrılıq dáwranın súrip, uzaq jasadı. Qartayǵan shaǵında demi tawsılıp, qaytıs boldı. Hám óz ata-babalarına qosıldı. Ulları Isaq hám Ismayıl onı Mamrege jaqın jerdegi xett xalqınan bolǵan Soxardıń ulı Efronnıń atızındaǵı Maxpela úńgirine qoydı. Ibrayım bul atızdı xetlerden satıp alǵan edi. Solay etip, Ibrayım hám onıń hayalı Sara sol jerge qoyıldı. Ibrayımnıń óliminen soń, Quday onıń ulı Isaqtı jarlıqadı. Isaq Ber-laxay Roydıń janında jasaytuǵın edi. Saranıń shorısı mısırlı Ajardan tuwılǵan Ibrayımnıń ulı Ismayıldıń shejiresi mınaday. Ismayıldıń ullarınıń tuwılıw tártibi boyınsha, Atları mınaday, Tuńǵısh ulı Nebayot, soń Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Xadat, Tema, Etur, Nafish hám Kedma. Ismayıldıń ulları bolǵan bular on eki urıwdıń kósemi boldı. Usı on eki urıw hám olardıń awılları menen mákan basqan jerleri olardıń atları menen ataldı. Ismayıl bir júz otız jeti jasında demi tawsılıp, qaytıs boldı hám óz ata-babalarına qosıldı. Ismayıldıń urpaqları Xawıyla hám Shur aralıǵındaǵı jerlerge mákan basqan edi. Shur Ashshurǵa baratuǵın jolda Mısırǵa jaqın jaylasqan edi. Olar barlıq tuwısqanları menen jawlasıp ómir súrdi. Ibrayımnıń ulı Isaqtıń ómir tariyxı mınaday, Ibrayımnan Isaq tuwıldı. Isaq Rebekkaǵa úylengende qırq jasta edi. Rebekka Padan Aramnan bolǵan aramlı Betewıldıń qızı, aramlı Labannıń qarındası edi. Isaq hayalı ushın Jaratqan Iyege duwa etti. Óytkeni hayalı perzentsiz edi. Jaratqan Iye Isaqtıń duwasına juwap berdi hám Rebekka hámiladar boldı. Onıń qursaǵındaǵı balalar bir-biri menen tóbelese basladı. Sonda Rebekka, Nege bunday bolıp atır dep Jaratqan Iyeden soradı. Jaratqan Iye oǵan bılay dedi, Seniń qursaǵıńda eki xalıq bar. Sennen eki túrli xalıq bólinip shıǵar, biri ekinshisinen kúshlirik bolıp, úlkeni kishkinesine baǵınıshlı bolar. Rebekkanıń tuwı waqtı kelgende, qursaǵında egiz ullardıń bar ekeni málim boldı. Birinshi tuwılǵan ulınıń denesi qızıl, terisi ton sıyaqlı júnli edi. Sonlıqtan onıń atın Esaw dep qoydı. Keyin onıń sıńarı tuwıldı. Ol Esawdıń tabanın qolı menen uslap shıqqan edi. Sonlıqtan onı Yaqıp dep atadı. Olar tuwılǵanda Isaq alpıs bes jasta edi. Balalar ósip, er jetti. Esaw dúzdi súyetuǵın sheber ańshı, al Yaqıp úyden shıqpaytuǵın tınısh adam boldı. Isaq Esawdı jaqsı kóretuǵın edi, sebebi onıń awlap ákelgen ańlarınıń góshin jewdi unatatuǵın edi. Al Rebekka Yaqıptı jaqsı kóretuǵın edi. Bir kúni Yaqıp awqat pisirip atırǵanda, Esaw dúzden sharshap ash bolıp keldi. Ol Yaqıpqa, Maǵan mına qızıl awqatıńnan ber, men ash bolıp turman, dedi. Sol sebepli ol Edom dep te at aldı. Yaqıp oǵan, Dáslep maǵan tuńǵıshlıǵıńdı sat, dedi. Esaw oǵan, Ashtan óleyin dep turǵanımda tuńǵıshlıqtan maǵan ne payda, dedi. Yaqıp, Dáslep maǵan ant ber, dedi. Sonda Esaw Yaqıpqa. Ant berip, óz tuńǵıshlıǵın oǵan sattı. Sonnan keyin Yaqıp Esawǵa nan hám qızıl lobiya sorpa berdi. Esaw iship-jep bolıp, ornınan turıp ketti. Solay etip, Esaw óz tuńǵıshlıǵın pisent etpedi.